Tkellimna ħafna fuq speċjal esperjenza tal-individwu, xtaqt naqbad ftit ukoll issa fuq l-istituzzjoni. Beraħ tkellimna ftit fuq Mount Carmel li jien għandi li kieku xaħat jgħid li jisma' xaħat li huwa qrib tiegħek ħajkollu jidħol Mount Carmel. Naħseb reazzjoni tiegħi tkun le. Ħana ħansib mod ieħor. Taħseb li hi ġustifikata din l-istigma li hemm madwar dak l-isptar? Iva u le. Iva għax hemm settings li mhumiex aġġornati, li l-ambjent ma jilqakx, li wisq nies f'spazju żgħir. Le għax ħafna nies jidħlu l-isptar, joħorġu, jagħmlu ftit ġranet u jmorru tajjeb u hija life changing experience anke għall-aħjar. Hemm min jiġi trawmatizzat ħabba l-ambjent, però għal ħafna ħafna nies hija xi ħaġa li taf tkun eh, life saver. Okay. Tikkonsidra li ġol l-isptar ma jidħlu eluf ta' nis fis-sena jkun sejr żball. Tikwa ta' niċ eżatt imma jidrix 3000 Nies jitlu joħorġu mill-isptar kull sena. L-rata żiedet ħafna komparat ma' 2016-15 kien hemm qafża kbira fir-rata ta' admissions u discharges. Raġuni differenti għal psychiatric unit li kienet Mater Dei, il-bżonn żdied ħafna, kien hemm Covid li ħoloq destabilization kbira fis-sistema tagħna. Ġifieri, però l-isptar jew faċilità ta' saħħa mentali tista' tkun xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa ħelti, esperjenza fejn bniedem imur u jfiq u jkun aħjar. Infatti għandna dal-aħħar issa tranġat swala sala minnhom, Admission Ward 4. Hija waħda mis-swali oriġinali tal-isptar meta nbena fl-1854 xi ħaġa kien li kien tlesta. U l-argument huwa binja l-qafas huwa antik, però sar upgrade fi xejta barra minn hawn, l-art sabiħa bħal hawnhekk, bibien tal-oak, żebgħa, spazju. F'din is-sala partikolari. F'din is-sala partikolari. U hemm il-kwiet, hemm il-paċi, ovvjament ikun hemm min ikun għad disturbat kultant u jgħajjat imma.
Huwa mistenni, huwa mistenni fis-setting li jkun. Naqset ta' ħafna x'illum hemm ħafna mozzi ta' kif tuħsib. U ma' punt huwa li Jista' jkollok u għandna star sabiħ dinjituż mhm. li qed toffri kura tajba. Jiġifieri l-assessment tiegħek huwa li huwa sptar sabiħ u dinjituż. Li jista' jkun.
Eh, li jista' jkun sptar sabiħ u dinjituż. Mhuwiex.
Mhuwiex għalkoll, anzi, hemm partijiet li mhumiex. Però għax il-problema ta' policy kienet f'dal-punt li L-impetus kienet bdew jaraw l-isptar bħala residenza kif kien fi żmien jekk tikkumpara ma' Ħas-Serħ jew l-Ingieret dak li llum huwa. Il-kafe jew? No, dak wieħed.
Ġibilna tnejn kafe jekk jogħġbok. Thank you, Dom. Dak li huwa St. Vincent de Paul. Yeah. In-nies illum jikkompetu, tipo jippreferu jmorru hemm Għax hemmhekk għandek iktar medical care, hemm iktar nursing care. Jiprefer muru hemm għal As compared għall-anzjani. Mela, għax St. Vincent de Paul tieb ħafna fis-servizz tiegħu qed ngħidu. Eh, Komparat ma' 20 years ago, dak kien għadha minn. Niftakar kellu l-istess fami kelli t-tija tal-mamma kif kienet tibki għara ma tibatuni xem, jisu l-istess reputazzjoni ta' Mount Carmel Hospital. Imma l-lum sar totalment differenti, jek għandi ehm, relativ anzjan li ju vulnerabli għandu bżonni mediċi, preferi jkun. Emmek tjib, issa, eh, eh, nibqaw naqra. Nistaw namlu l-argument l-istess għal Mount Carmel Hospital. Li jista jitjib.
Li jista u għandu jitjib u ehm, mux ħagħan possibli, mux ħagħan namlu l-axħar ta' Mela, mela ġara, fil-sens, Għax l-impetus kien, l-impetus kien li minn policy, ejja nalqu, ejja nċeknu nċeknu nċeknu l-isptar, għax kien hemm nies li ma kellhomx għalfejn jkun l-osptar, għax mm. iktar kien zoħ bħala residenza. Sewa. U dawk forsi bżonn tagħhom jindew aħjar ġo postijiet fil-komunità. Community homes u affarijiet.
Dak li huma civili disabled bil-kondizzjoni. U Allura nħallu l-isptar biss b'mod jieħu l-identità ta' sptar, mhux ta' residenza, fejn inti toffri l-kura akuta, issolvi l-problema and you move on. Imma l-ħajja qatt mhi sempliċi daqshekk, għax imbagħad ikollok każijiet kumplessi, jkollok każijiet forensiċi fejn xi ħadd mill-qorti jinstab illi għamel crime taħt effett ta' problemi tagħha mentali u jiġi ordnat li joqgħod ġo l-isptar għal tul ta' żmien ħafna. Ġo sezzjoni forensika qed ngħidu? Ġo l-isptar, ġo l-isptar. Il-problema tal-isptar ħadem minnhom m'għandniex section ġewwa l-isptar hemm il-parti tal-ħabs. Il-parti forensika tal-ħabs. Imma m'għandniex psychiatric forensic unit. Psychiatric Forensic Unit. Ma dik il-sezzjoni Forest Correction. Dik iktar tisejda f'Prison Service. Hija extension tal-ħabs.
Fejjatu kura li minn għaddej minn diffikultajiet. Pero, ovvjament għandek element forensiku fi, ovvjament. Mm. Pero, hemm l-argument u jsir fa' fin postijiet oħra barra Malta fej toħloq eh, psychiatric forensic service għal daw tip ta' situazzjonijiet. Ħarġak lura li il-parti tal-problema fejn fej, jekk qed nifhem sew naħseb li li kien hemm dal-impetus biex l-isptar jiċkien. Jiċkien biex dak in-nies li għandhom eh, bżonn għandhom bżonn kun fl-isptar ikunu fil-komunità li kienet ħaġa tajba. Però jisu l-effort intefa' kollu hemmhekk. Mhm. U ma tfejniex imbagħad effort biex niżviluppaw il-parti akuta tal-isptar. Però minkejja li ehm, mill-impetus kien li n-nies jitilqu minn hemmhekk u spiċċaw imorru jsibu ruħhom fil-komunità. L-affarijiet li nisma' jien almenu hija li għad hemm swali li huma overpopulated pereżempju, jew excessively densely populated li għandek ħaddiema li mhux qed ilaħħqu pereżempju. Eżatt, għax jekk inti f'daqqa waħda kellek, ħa nivvinta, għaxar swali, Sewwa. U issa għandek ħamsa. Aha. Plus li l-admissions żdiedu ħafna għax kien projected naħseb il-policy makers li ħajżidu daqshekk. Allura inti issa għandek inqas spazju għal iktar nies b'iktar problemi akuti. Ġifieri hemm partijiet tal-isptar li mhux qed nużaw. Ma dak eżempju partijiet tal ma ntużawx imma huma kundannati strutturalment fi biċċiet twaqgħu. Però f'xi punt kien hemm din l-istqarrija li dan l-isptar Ħa ninvestu fih 30 miljun euro f'meda ta' sitt snin, ħajkun hemm 5 miljun euro fis-sena. F'2018 kien Chris Fern li qara din il-ħaġa. Sa fejna fien immaterjalizza pagament ta' darba ta' 5 miljun euro li minn għalija saret xi sala. Probabbli tista' li qed ngħidlek jiena. Jista' jkun, m'iniex ċert. Sewwa. Probabbli tista' li ma.
Però il-bqija tal-flus ma ġewx. għax qisu hemm ħafna driving forces differenti u mbagħad f'Mejju ingħad li l-isptar ħa jingħalaq u mbagħad ħareġ tender f'Ġunju minn għalija biex isir xi renovation ta' sala oħra. Isu hemm ħafna conflicting messages u nuqqas ta' direzzjoni. Għandek kurrenti differenti li mhumiex koerenti. Mhux kollha qegħdin jagħmlu mhux qed jaqgħu taħt viżjoni waħda li għall-inqas hija spjegabbli lil min qed iħares lejha minn barra. Forsi min hu policy maker minn ġewwa forsi għandhom l-ideat tagħhom jew viżjoni tagħhom. Però jekk nitkellem għalija li jiena qed ngħix hemm l-esperjenza kuljum, ma nafx eżattament qisu hemm ħafna forzi. Ma ma titkellimx magħhom inti
Ma jkollokx, għan, jina l-enerġija tijaj tmur kolla fuq il-clinical service. Hmm, Sawa xe jisu. Ma diġa ġalja taffetwa l-clinical service fl-axħar mill-axħar. Hemm diskussjonijiet għaddejjin, pero jkun hemm dak is-sens ta' fl-axħar mill-axħar inti toffri l-fema, pero mintix decision maker. Allura toħloq dik il- eh, sens kultant sens ta' frustrazzjoni kbira, eżempju maħtib il-proġetti kienu mbagħad li l-isptar akut jisir jew li se jsir fil-viġinanzi ta' l-isptar Mater Dei. So, eh. u tagħmel ħafna sens u konna mbagħad laqgħuna mal-periti u diskutejna l-affarijiet għandu jsir. U mbagħad eh, minħabba problema li nqalat, bħala aċċess tas-sajt għall-isptar prinċipali, kellhom bidlu kollox. Allora titterġa' tibda mill-bidu. Hmm. U daw qed ngħidu meetings ta' ħafna sigħat, ħafna opinjoni, ħafna diskussjonijiet, toħloq dak is-sens ta' jisu enwi, dak sens ta' eh. Eh, tipo fejn ħammorru għaw, meta ħad tiġi l-biċċa xogħol. U n-nies ovvjament isaqsuk, u n-nies jaħsbu li inti personalment responsabbli li li tetaba sens ta' you're not doing a good enough job, għax is-servizz huwa mhux kif għandu jkun. Ġifieri toħloq dik il-frustrazzjoni enormi. Għalik x'għandu jsir?

ġol-buildings ta' Mater Dei li ħa jkun parti integra minn Mater Dei, għamilt hemm il-ġranet li kien hemm bżonn, imbagħad tmur lura d-dar. Imbagħad mid-dar ħa tkun segwit fil-komunità, issa mbagħad hemm diskussjoni dwar x'mudelli ta' kura hemm. L-istess applak l-isptar għandu jarak ukoll fil-komunità, hemm biżejjed riżorsi, so dik diskussjoni stant kemm fuq wara. Imma l-idea li jkollok sptar akut ma' Mater Dei tagħmel ħafna sens. Right. Għax inti fl-aħħar mill-aħħar il-psikijatrija wkoll hija professjoni medika u trid aċċess għall-kollegi mediċi tiegħek kemm in terms ta' radiology, in terms ta' testijiet, in terms ta' diskussjoni, in terms ta' qsim ta' idejat. Isu dik l-idea li tkun iżolat f'sajt oħra em, toħloq ċertu perċezzjoni ta' isolation. Imma issa dak is-sajt illi ġi earmarked, Qed ngħidu li mhux se jintuża għax ġie earmarked sajt ieħor. Però ġie earmarked sajt ieħor li jekk huwa l-każ jerġgħu aktar komdu u aktar tajjeb fejn ġie earmarked. Għax huwa aktar aċċessibbli.
Aktar aċċessibbli, iktar viċin, so dik kieku problema inqas. Jalla ma niltaqgħux sena oħra u tgħid li li Inbidlu pjanijiet. Inbidlu pjanijiet jew ma bdejniex.
So, fi dik dik tkun parti. Hija draining għalik dil-ħaġa. Toħloq sens ta' helplessness u li kemm kemm ħaddum tgħid l-istess affarijiet u kemm ħaddum u bat ma jsir xejn u kemm ħaddum tara nies eh, taf ikunu frustrati U inti jisek qed tibqa' unflinching u dim dik l-uġieħ.
Hemm parti minni li tajt li ċertu laxkezza forsi, mhux laxkezza jew nuqqas ta' impetus biex isir xi ħaġa. L-sifer.
Eħe, ġejja forsi wkoll mill-fatt li n-nies li fl-aħħar mill-aħħar, l-end users li fl-aħħar mill-aħħar qed ibatu huma nies li fis-soċjetà as such m'għandhomx daqshekk leħen. Imma hija perċezzjoni totalment ħażina u żbaljata għax int fl-aħħar mill-aħħar jekk qed toħloq network, xibka ta' protection għas-soċjetà tiegħek, ix-xibka ma jistax ikollok toqob ġo fiha Jekk nimmaġinaw li dinna xibka ta' protection tagħna. Sawa. Jekk inti għandek servizz kritiku li fih toqba, allura jiena għandi omm u tgħidli nippreferi nżomm it-tifel tiegħi suicidal id-dar, ħa noqgħod miegħu l-ħin kollu jiena, Sewa, ara x'kost miskin għaliha wkoll. Issa jaf tagħmilha xorta anke kemm sptar tajjeb jaf tippreferi tagħmilha wkoll dik il-għażla tagħha. Imma ara x'kost għaliha fuq livell emozzjonali, fuq livell ta' ansjetà, fuq livell ta' f'daqqa waħda tieqaf taħdem, hi tieqaf minn ħajjitha biex jekk mhux qed noffrulhom biżżejjed support, mhux qed naffettwaw l-individwu imma n-network sħiħa tal-madwar. Firri, u dawn mhux qed ngħidu każ jew tnejn fis-sena, dawn qed ngħidu thousands. Firri, ix-xibka ma jistax ikollha toqob. Eh, qed nipprova nsib eh, speċa raġuni tajba għalfejn jini l-insegwi daw l-affarijiet mit-2018 din niftakar din is-sejħa u niftakar nimpoġi ma' ċertu psikjatri u kont nistellu għamlu uffiċċju tiegħi biex jispjegaw li x'nu jiġri u mbagħad isu Mbagħad qisu mietet fuq ommha, mbagħad smajt li saret saret din is-sala tal-ħames miljuni. U l-fatt li għad essenzjalment qed kolli l-istess konverzazzjoni li kelli ma' dawn in-nies sitt snin ilu, illum. U nipprova nirrazzjonalizza. I mean, dina jekk tħares lejn Malta bħala stat, So hemm fi dan il-bini, jekk tmur lura lejn history tal-strutturi ta' mental health f'Malta, I mean kellek qabel l-ewwel l-isptar tal-ospedalieri, il-belt, fejn parti mill-basement. Tal-MCC, ġifieri dar il-Mediterran. Fejn hemm dik is-sala l-kbira, dak kien sptar forefront f'dak iż-żmien kien xata groundbreaking. Groundbreaking. U kien hemm section ovvjament taħt l-art għax imenti ħeltekki fejn kienu jissakru msiken in-nies. So dik mbagħad imxejna għal Villa Frankoni. Sewa li llum bad isejħa Frankuni. Allura tiġi furjana.
Tiġi il-moniker ta' Frankuni, sejja eh, Frankuni, li bat eh. li sem ittieħed ħattar tal-uvalja il-post baqa l-furjana. Imbagħad fl-1854-55, meta kien, kien propju gvernatur Ingliż li kien ikkommissjona l-bini ta' din l-institution għall-mental health. Malta bħala stat indipendenti, Malta ħielsa, ma investitx b'ħafna iktar fis-strutturi. Ġifieri Malta f'idejn il-Maltin ma ħaditx dik ir-responsabilità biex tibni institution jew strutturi Għall-inqas bħala impatient, sewa aħna Yeah. bdejna ħafna eh, bħala komunità, bdejna ħafna ħafna servizzi, mhux qed Yeah. inkun fair jiena li ngħid li ma Dejk li ma sar xejn. Għax hija passata Ma- kbira.
eh, eh, it- it- Però- it- però it- strutturalment- impatient.
Strutturalment bħala kien ħafna drabi aħna nimxu bl-imġi, bl-ikonografija. Hmm. U l-image ta' psikiatrija f'Malta huwa eh, bini, Mount Carmel, Monte Carmeli. Yeah. Li għat għadhom tabella xin tidħol fil-faċċata bl-irħam, eżajlum for the insane.

Kellek xi podcast minnu. Nuża ħafna, ħafna nuża li ta' skizofreniku. Eh, eh, taħseb li li eh, hija stigmatizing li tuża klim bħal insane. Skont kif taħodha, ħu l-istorja Amerikana u l-relazzjoni mal-slavery. Sewa, I mean, jekk qatt ma jiswa l-muntetta ta' cancel culture u jiswa qatt ma ġrat u ħażina u nitkellem kollox ma nagħtux kasu, hija parti integra mill-istorja tagħna. U jekk mhux ħanifhmu minn fejn ġejna, ħanitilfu l-bearings ta' fejn jridu mmorru. Sewa, firri mhux ħanejt kisser u neħħi imma adatta kopja ma' konferenza li kellna qabel għamlu aħjar darba kelli konferenza meta konna psychiatric trainees Svizzera kienet Svizzera Svizzera kulħadd jaf li post senjur u għandu ħafna riżorsi u konna għamlu għad l-osptar li kien l-istess żmien ta' imbena meta imbena l-isptar tagħna mhm. u dan adattawh ovvjament għal bżonnijiet tal-lum. Firri flok bibien imsakkrin għandek bibien ta' ħġieġ awtomatik jiftaħ u jagħlaq sewwa. Jekk aħna qegħdin nagħmlu qed jgħallimna xi ħadd senior fil-ġnien qegħdin nitkellmu u ħdejna ġie xi ħadd li kien pazjent u daħal fil-conversation u it was very enlightening l-affari fis-sens. Jiġifieri hija nistgħu niftħu fl-għeluq tagħna stess. M'għandix għalfejn nerġa' nwaqqa' kollox nerġa' nibni kollox mill-bidu nett biex nuri kemm jien bravu u kemm post tont kien ħażin li saħan kisser kollox. Tista' tuża approach iktar intelligenti u l-istess strutturi sbieħ li għandek għax għandek bini sabiħ immens fuq livell storiku tużah b'mod għal saħħa mentali kollha anke taf toffri postijiet għal NGOs jaħdmu fil-mental health u tihom office space hemmhekk flok joqogħdu jikru jħallsu eluf ta' flus tgħid l-istat qed jgħinhom b'dak il-mod. Huma qed toħloq komunità ta' sapport għas-saħħa mentali bħal administration. Għalfejn għandek tillimita biss għall-clinical service? U l-acute service iżommu xorta mater dei u meta għandna bżonn aktar long term care, għandna bżonn rehabilitation, għandna bżonn forensic service, addiction rehab service. Qed toffri hemmhekk u qed toffri struttura li toffri toħloq komunità ta' sapport u qed tgħin l-NGOs fl-istess ħin. Hemm tant x'tagħmel. X'ħa nagħmlu? Ħa noqogħdu nagħlquh, intuh kuntrattur, jagħmlu nursing home oħra? U daqshekk? Għal tant nursing homes. I mean nafu anke Dottor Gerontology, sa 2050 jekk nibqgħu sejrin hekk, l-ammont ta' anzjani ħerġa' jibda jonqos. So ħa nispiċċaw b'ħafna homes mbagħad li jiġu redundant. ma jkunx bat nadi jaraw xemlu huma dak iż-żmien bihom. Imma ma nistax nibqgħu ngħidu nursing homes, nursing homes, għax il-popolazzjoni it's aging, però ħatasal f'punt fejn l-ammont ta' anzjani ħajonqos ukoll. Xi jridu naħsbu naqra anke bil-lenti ta' 20-30 sena oħra se jiġri.
Eh, ambizjuż inti. Eh, le, għandek raġun, le, għandek raġun li daħħa ġeja ġeja mill-statement tijak. Daħħa ġeja eh, mill-fat li jinsibu eh, diffiċli ħafna naħsbu long term. This idea of planning. Ija xaġa li l-ilna insibu ħafna diffikulta fija. Rrit nsaqsik laħar ħaġa fuq l-ideja tal-istituzzjoni. ta' li jkollna sptar ma' ġenb Mater Dei. Li qed nifhem da vuol dire, ovvjament, il-pazjenti li uħud minnhom bħalissa qegħdin Mount Carmel, kieku jsibu ruħhom hemmhekk din Mater Dei. Hemm xi tip ta' Averżjoni lejn dik l-idea li jkun hemm nies li huma. Ħafna nies in ġenerali, professjonisti, policy makers, ma għandhom l-ebda problema, anzi jinsistu li mental health ikollha parity ma' physical health. Għalfejn għandi nħossib il-fwid tiegħi f'ċertu post u l-moħħ tiegħi f'post totalment differenti. Hija xorta l-istess eh, ġisem fl-aħħar mill-aħħar. Ikun hemm professjonisti jew policy makers li huma aktar mijopiċi u forsi qatt ma ħadmu ġo mental health jew qatt ma tkellmu jew qatt ma ġew. Ejja, ara, ejja x'inhi l-esperjenza. Taf int dawn fl-aħħar mill-aħħar uliedna, ħutna, aħna. Aħna fejn naqwa lil dan nies. Ma nafux naħbuhom ta' Le, għax inti għatli, mela, inti l għatli, u għatli anka taħt il-dar eh. il-Mediterran, ma nintfawhom taħt. Mela. Għalfejn, għalfejn, eh, xtaqna ma narawhomx. Għax dak iż-żmien, f'tinsiex ma kienx hemm il-mezzi ta' teknoloġija biex tejn intużi medicina appropriata u kollox. Eh. Allora li ħasra l-uniku trattament għal ħadd li qed eh, f'minja jew xi ħadd li qed behavior disorganized ħafna huwa li talaq fiżikament u indu restrain. Hmm. U wara x'biża toħloq, ara kemm hi esperjenza kera. Hmm. Tara nis li tħobb jew inti stess marbut u għasta għalfejn ma għamilx ħażin, għalfejn għalfejn irbatni. Ma nindunax li jgħat f'mina jina nkun enerġetiku, nkun ħasni tajjeb u għat najjat u disruptive immens u jafkun perikolus. Ġiri minn hemm ġejja il-biċċa u forsi hija carry over ta' dik l-esperjenza ta' dak iż-żmien u li ħadd jiġi jitlobni sigaret jew ħadd jiġi jitlobni mhix dik ir-realtà. Il-bidliet li kien hemm Mount Carmel rigward il-psikjatrija, tista' tispjega l-opinjoni tiegħek fuq din il-bidla? Li kien hemm bidla importanti, naħseb li tirreferi lejha Robert, li qabel kienet li jekk jiena psikjatra u daħal xi ħadd taħt il-kura tiegħi l-isptar, once li trid discharge mill-isptar fil-komunità, ħa jkollna klinik fil-komunità u ħa nkun kollok l-istess follow-up mill-istess team. Konna rajna, jew kienu raw x'mxina, xina ġejt wara fil-verità, illi fil-waqt dak il-modell jaħdem ħafna biex toffri kontinuità u toffri bridging. Minna l-oħra, kien spiċċajna li tabib qed jispiċċa jkun l-isptar, eżempju, darba fil-ġimgħa biss. Għax beda tmur fil-community clinics, allura jekk xi waħda daħlet sptar issa flok qed jara t-tim mod regulari ħafna, qed jaraw tibda fil-ġimgħa biss. U dik tawwal ħafna l-admission. Infatti minn dun bidel il-mudell u għandna teams dedikati għall-acute care fl-isptar u teams dedikati għall-komunità, il-hospital stay saret ħafna ħafna ħafna. Fej qabel dak li jkun jkun dum ġimgħat, issa ħafna drabi kwistjoni ta' ġranet. Mhux qabel ta' fejn l-istigma dħalt Mount Carmel minn ifra noħroġ. On average persuna tagħmel 7 days, 10 days, anke nqas u titla'. Firri it's a very short stay, niddesaw problemi there and then. Ta' fejn l-ideja let's go back to society, nkomplu bil-ħajja u nkunu ta' healthy għalija. Imma l-kritik hija li mbagħad it-kura tiegħek jekk qed tmur fi komunità, ħaġa li transfer dal-tim ieħor. Għala titterġa tibda jisu kollox mill-bidu. Fi, idealment ikonna biżejjed riżorsi, imma.
Hija kwistjoni ta' flus li m'għandniex riżorsi. Hija kwistjoni ta' pratiċità wkoll għax fil-verità kemm ma tistax jisek tinqasam fil-biċċa. Jekk toffri servizz speċjalizzat ħafna f'dipartiment, imbagħad Bżonn fil-kumment ta' probi ma' differenti u teams inbnew ma' differenti. Jekk tħad tispeċjalizza il-kost u għalli mbagħad eh, ħad titlef ċertu overarching eh, aims.
Mela, tlaqna?